Lewra xêra li mêja bi cemaet jiya bi serê xwe bîst û heft qat zêdetir e. Piştî tesbîhetan ji bo siheta can hinek bi rê ve çom û piştî hatim malê. Min di dilê xwe de got, divê piştî li mêja şeveqê hinek hişyar bimînim, qena mîda min paşivê bimihîne. Lewra piştî xwarinê razan wek jehr e, Di vê navbeynê de zarokê min jî li mêja xwe kirin û ketine xewna şîrîn. Kes şiyar nema. Dem dema min bû. Bê xirexir û bê cirecir min karên xwe kir. Serê pêşî min Qur'ana pîroz tîlawet kir, pişt re hinek ji pirtûka Muhammed Uzun ku navê wî mirina kalekî rind e xwend û dawiyê de jî pirtûkên xwe ji bo yên xwestibûn îmza û amade kir. Êdî min xew heq kiribû. Min niyet kir ku herim nivînên xwe razêm. Tam di vê esnayê de ji nişka ve Kêzxatûnek hat ba min. Jê re Xalxalok jî tê gotin. Min Kêzxatûnê danî ser tiliyê xwe. Hêdîka pişta yûmizda Serê û maçê kir. Piştî min bi îşq, bi dilovanî û bi îbret lê mêze kir û min got, Kêzê, kêzê, kêzxatûnê, bi şimka reqreqûnê, bi fistanê gulavdûnê, delala dilê kêfxweşiya min î, tu li vir çi dikî? Kêzê got, Kuro heyrana min o. Derva zehf serma bû, wek bûz bû. Min rêyek dît û xwe avêt mala te. Hêvî dikim tu yekê bi rehm bî û zirar nedî min. Min jê re got, Delalê, qet netirse. Şevê din daişkêka piçûk hatibû ber hewşa me, min çû av û xwarin dayê. Yê ji bo daişkê vê kirbe qey wîcdana wî rê dide ku were zirar bide te. Mêvan, mêvanê Xwedê, tu li ser çavê min hatî. Bi hatina te ez gelek kêfxweş bûm. Hêvî dikim te mizgînî jî ji min re anîbe û bextê min vebe. Ji berê ve seh dikim ku tu mizgînber î û şens tînî. Hêvî dikim ku ev yek rast be. Kêzxatûnê got. Bi lîsanê xwe. Nexêr, tiştekî wisa tune. Çiqas ku ji berê ve ev fikir belav bibe jî binyata wê tune ye. Ev nêrîn û fikir xelet e. Lê hûn bi nêrîna îbret li min mêze bikin, hûn ê ji min gelek sûd bigirin. Li min baş mêze bike û li ser me qenc lêkolîn bike. Min got, Ser çavan. Ji xwe Xwedê min xulqandiye qena li gerdûnê, li hemû tiştan û li hemû candaran bi nezara îbret binêrim. Esma û sifatên Rebbê xwe nas bikim, ji nîmetên wî re şikir bikim û bi dil û can jê re îbadet bikim. Min qey ji lê mêze kir, bi hûrgilî teftîş kir. Piştî min jê re got, Xwedê te çiqas xweşik çêkiriye. Tu ji yekê tu ji hêkê çêbûyî. Piştî Xaliqê alemê te xist larva, dû re xist pûpa. Di dawiyê de jî tu bûyî kêsxatûn. Xwedê ruh daye te, fêma te heye. Tu di gerdûnê de wezîfeyeka gelek girîng dikî. Kêskên xesarok û kurmên pelan dixwî. Reng û deqên li ser baskên te yên hişk jî zehf delal in. Di vê biçûkbûna xwe ve tu baskên xwe yên ku tê ku te diparêzin didî alekî û baskên xwe yê din bi wan de vetikî û difirî. Tu bi izna Xwedê di saetekî de dikarî bîst û çar kîlometre û du saet bê navbeyî bifirî. Çavên te hene bi wan dibînî, bi piyên xwe bi rê ve diçî, bi entênê xwe tahmê distînî û bên dikî. Wextê neyar tên tu bêna xwe ya genî wan ji xwe dûr dikî. Lewn û deqên xwe jî wek sîlah bi kar tînî. Emrê te jî ji zehf heywanên biçûk dirêjtir e. Zivistanê bi mehan dikevî xewa şêrîn, tu zehf biçûk î lê wek werdûn wek gerdûnê bi qîmet û giringî. Tu eyna cemala Xwedê yî. Rebbê ku vê cemal û xweşikî daye te bêqisûr e. Layiqê hemû hemd, sena û methan e. Bi qasê bi qasên hejmarê we, bi ededên pelên daran hemd, sena û spasî ji xalqê te re be. Kes Xatûnê got, Belê eynî wisa ye. Lê ji ber van xisûsiyet û taybetmendiyan nikarim xwe ji candarên din mezin bihesibînim û quretî bikim. Lewra ev taybetmendiyên ha nîmetên Xwedê ne. Ez daîma şikirdar im. Piştî van gotinan Kêz Xatûn lê da firiya. Ço li ser perda ku lekê danî. Dîsa min wî girt û anî ba xwe. Wêneyên wî kişand. Êdî min nedixwast wî zêde aciz bikim. Kêzê jî got, Birayê hêja vêga ew qas pirs e. Xewa te jî tê, tu here rast î. Ez ê jî karên xwe binêrim, emanetê Xwedê be. Rehmet, bereket û selama Xwedê li ser te û hemû dilpakan be, fî emanîllah.